Baibal hi Pathian Bia a si tiah a zum bak lomi zumlotu pakhatkhat nih khin zeiruangah dah Baibal hi Pathian Bia a si tiah na zumh tiah in hal sehlaw nang zeitindah na explain ha? Annih cu Baibal kha Pathian Bia a si a zumh lo caah Baibal chungah aa ṭial, cuka hmun ah cun cuticun a ti, khatikhin a ti tiah na explain i Baibal kha quotation ah nai lak a si ahcun annih nih khan an zumh khawh ding kha a si lo caah Baibal lengin zeitindah Baibal hi Pathian bia a si ti kha na explain ha. Cu biahalnak cu tuzan ah kan rak ceih dingmi a si lai i a tawi tein Pathian bia rak ngai ve dingin vun sawm ṭhan vin duh mi hna si. Kan Baibal hi khuaruahhar ngaingai simi cu Kum thongkhat le kum zanga chungah minung sawmli leng nih rak ṭialmi a si. Kan Baibal ṭialtu hna hi a cheukhat cu siangpahrang dirhmun ah dirmi an rak si i a cheukhat cu profet an rak si i a cheukhat cu tuukhal an rak si i cuticun dirhmun dang cio a ngeimi pawl nih khan rak ṭialmi kha a si. An ṭial tikah anmah le an holh cio in an rak ṭial i anmah le an hmuhning cio in an rak ṭialmi kha a si i an rak ṭial ciami Baibal ca kha an i zoh i an ṭialmi kha a rak si hrimhrim lo. Sihmanhsehlaw cu Baibal vialte cu an vun khomh suat dih tikah Jesuh Khrih kong an chimmi Pa Pathian kong an chimmi Thiang Thlarau kong an chimmi vialte ah pakhat hmanh ai kalhmi um lo i rem ṭhipṭhep tein an i pehtlai dih ti si. Cu nih cun a langhtermi zeidah a si ti si ahcun Baibal hi a ṭialtu cu minung rak si ko hmanh hna seh law an hnulei in an thinlung chungah rian a rak ṭuantu an hnulei in ṭial ding a rak chimtu hi anmah a ṭialtu minung sawhsawh kha si loin thiang thlarau a rak si hrimhrim ko ti kha cu nih cun a fiantermi si. Cun a pahnihnak ah kan Baibal chungah a langmi profet nih an rak chimchungmi bia a tlingmi vialte zohnak in hin Baibal hi Pathian Bia a si hrimhrim ko ti hi fiang tein hmuh khawh a si. Tahchunhnak ah, Isaiah cauk hi Jesuh Khrih a chuah hlan kum zasarih hrawngah rak ṭial cangmi a si. Sihmanhsehlaw Isaiah nih Jesuh Khrih a chuah lainak kong, a temtuar lainak kong le a thih lainak kong vialte a rak chimchungmi vialte kha kum za sarih a rauh hnuah a sining tein a tling dih. Cu lawng si loin Daniel cauk chungah Babilon, Persia te hna, Grik te hna le Rom miphun pawl vawleicung power world power an si lainak le an ṭumchuk lainak vialte Daniel nih a rak chimchungmi vialte zong kha a tling dih. Cucaah cun hlanlio profet pawl nih an rak chimchungmi bia vialte a tlinnak nih hin Baibal hi cauk sawhsawh a si lo i Kan pawngkam a ummi zumlotu hna nih an i tlaihmi an cauk thiang bantuk a si lo i Pathian bia hrimhrim a si ko ti kha profet bia a tlamtlinnak nih hin a langhter ti kha kan vun chim ka duh fawn. Cun pathumnak ah vun langhter ka duhmi cu modern scientist pawl nih kan vawleipi kong An rak hrifiah khawh hlan in Baibal nih kan vawleipi hi zei bantuk dah a si timi kha fiang tein a rak ṭial cang. Tahchunhnak ah, Isaiah ngan sawmli a hme pakul le pahnih ahcun kan vawleipi a pummi a si zia kha fiang tein a rak langhter. Cun Job a ngan pakul le paruk a hme pasarih ahcun kan vawleipi hi foundation ngei loin A tung le a tlang ngei loin pingpalo cungpi ah a ummi a sizia zong kha fiang tein Job nih a rak chimchung cang. Cu nih cun a langhtermi cu modern scientist pawl nih ṭha tein kan vawleipi kong mipi theih awk in chim awk an hal hlanah kan Baibal nih hin fiang tein a rak theih cang i a rak chimchung cangmi a si. Cu nih cun a langhtermi cu kan Baibal a ṭialtu hi minung sawhsawh kha an rak si lo i zeizong vialte a sertu kan vawleipi a sertu Pathian nih khan an thinlung chungah rian a rak ṭuan i bia a rak chim i an rak ṭialmi a si ti kha cu hrimhrim nih cun a langhter fawn. Cun a donghnak ah vun chim ka duhmi cu kan Baibal hi zei ruangah dah a hmaan kan ti khawh ti ahcun Dead Sea Scroll timi nih hin a langhter ve. Dead Sea Scroll hi a luancia kum thong hnih lio ah an rak ṭial cangmi saphaw cungah an rak ṭial cangmi kha an si hna i cu saphaw cungah an rak ṭialmi cu Israel ram ral a rak thawh lioah khan Dead Sea pawngah a ummi fiarpang chungah an rak thuhmi pawl kha an rak si hna i cucu kum thong hnih a luan hnuah thongkhat zakua sawmli kum sarih lioah khan ramcar ah tuu a khalmi pate nih a rak hmuh i cu a hmuhmi pawl cu an lak hna i an rak rel hna tikah kan Baibal atu ah kan i tlaihmi kan Baibal he hin tampi an i khat dih ti si. A hleikhun in Isaiah cazual le bang hi cu kan Bible atu kan i tlaihmi he hin ai khat bak tein cuka zongah cun ai ṭial ve ti si. Cuca ruangah cun atu kan i tlaihmi Bible hi Pathian bia a si hrimhrim ko i zumh awk a tlakmi, i hatchan awk a tlakmi a si hrimhrim ko ti kha tuzan ah vun chim ka duhmi si. Cucu Bible hi Zeitindah zumlotu hna sinah Pathian bia a sinak kan langhter khawh lai timi kongkau he pehtlai in tuzan ah chim ka duhmi siselaw a hnuah hun rak i ceih ṭhan te hna lai. Nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi ka ngei.